Madume barati le balatedi ba Pilansberg TV, Sello le Phurano ya Meno, Bakgatla ba Kgafela ka fa Sandfontein ka fa tlase ga Moruleng ba lla sa bohutsana gore puso e ba gatile ka latlou. Bangwe ba re ba ikgatholositswe fa bangwe ba re. Phathi e e busang ka kwano North West fa pelenyana fale go ya ka bona e tla di gama e sa di tlhapela. Mathata di a selasela kae? Go utlwala fa Kgosikgolo KK Kgafelakgafela wa bobedi a kwaletse Mophiremere Rre Mokgosi lekwalo mabapi le tsa bogosi mo kgatlheng mme go tseneletsa le tsa dikgosana gore di rebolele disetifikeiti mme ka maswabi ga nna gore Mophiremiri Mokgosi ga a fetole kgosi kgolo ka sebele mme ga fetola Rre Ben Bole o e leng HOD ya Cogta. Phetolo e go ya ka bangongoregi e bontshitse lenyatso mo bogosing jwa Bakgatla ba Kgafela mme ga ba kgale mathe mo ganong fa ba bua ka se. Kgosikgolo ke ene fela o a nang le tshwetso ya gore a tlhoma a tlhomolle a ka go baya a week. ge o ka dira dilo tse di tswileng mo tseleng o na le tetla ya go go tlhomolola ka mabaka a a bonwang ke morafe le ene kgosi a bona lefapela ga gago yaanong puso e ya rona e e tshunya-tshunya merero nko mo mererong ya rona ya bakgatlha ke ipotsa potso gore boleo ke mang e le gore ene boleo kwa party e feng nna kana ntse ke ipotsa gore boleo o romile ke mang ebile ele ene ke mang ga ke mong
party yago ke mang e ka ikwatlhaya a e setlang bona gore go diragetseng jaanong ko botswana a ba ithute ka diphathi tsa ka fo botswana boli
o romiwa meelwane ya masimong tsatsi bakgatla
re re tseneletse ke nakedi mo ntlong nakedi e mo ntlong e bidiwa puso mme nakedi e mongwe kwa one o bidiwa bole mongo bona ke di ga te ke bole mme bole o o apesitswe netu ga te ke title ga te ke doctor bole yaanong motho bosu bakgatla ga a rata o ntsha makwalo o a kwalela bo segale a ba bolelela gore administrator o tswile ga ba re ga ba reinstate administrator ebile o buseditse khansele mo tirisong ga a fetsa bole a bolelwang o a makatsa ke bua ka monko ga bole o bole bole tshwentse e be e le botlhole ke a bona jaaka setse ke kaile jaaka setse ke supile ka monko ba gago ntata wa gago monko bole re utlwile re utlwile re le bakgatlha ba kgafela mme fa pelenyana fale go ise go e kae ise upe a lebale wa bakgatlha ba kgafela monko o tlo utlwa sentle wena bole le ba ba go patileng le ba go romileng lo tlo utlwa mongwe kwa bakgatlha pila yaanong bole a re a re bana ba kgosi kgolo le mma rona ga se balapa la bogosi a re ene mo rekotong tsa bona ene e le bone ga ba itse ma rona le barwa kgosikgolo e bong matshego le tebele e le royal family bole a ke itse gore ke mokae o itse ga ke itse ga ke tlhaloganye ga go tlhaloganyege go ka ba ditsebe yaanong bole ntata nte re go gakolole mosimana etsho ka lerato o kue o ele tlhoko mo um batho ba tshwana le wenana mesepela ya bona ge nke e felela gope go setse fela gore diphute dingaka tsa bakgatlha itse ko re phute dingaka tsa bakgatlha re diphute re utlwa gore nare e se gore gongwe mokgatlho o ga a tsoga re tlhole gore na re bole a o siame o mmogo pila ge e le gore bole o tsogile o siame re bone gore re ka mo reng bole simanetso monna mogolo o bone o o supa balobi o rumea go lotsana mosimanetso o tlo di gama o sa di
a ke dumelise bakgatlha ba botlhe ka kakaretso go tswa kwa motshudi go tsena mo mmammitwa moruleng nna leina la me ke seo segobe ke mo lekgotleng la kgosi kgafelakgafela le boeteledipele ba lona mo sanfanteng e leng remaname e leng kgosana Gore re tle fa ke gore go na le dilo tse dintsi tseo di re tshwenyang mo motseng o. Ge re bua yana le tse di re tshwenyang ka kakaretso a kerialo kgosikgolo o kwaletse premier ya rona ya north west gore e ntshe setifikeiti tsa kgosi e e tsenang mo bogatong ba kgosi ramono le dikgosana tse a di fileng premier gore um a tle tla kgone gore a ba fe di-certificate gore tle tle ba kgone go rana ditiro tsa morafe sentle yang so se se re makatsang go gore gore go arabile ntato mongwe ga go araba premier o go theng ke rebole rebole ga re itse gore o tsena bja mo mererong e ka gore premier ke ena a nang le maikarabelo so se se ntshwenyang ke gore a rebole o bone o bone um katlanegiso ya khomišene ya baloi gore e rileng a ke monopo ko go nopolele wena rebole kgosikgolo ke ene fela wa na le tshwetso ya gore a tlhoma a tlhomolle a ka go baya a week ge o ka dira dilo tse di tswileng mo tseleng o na le tetla ya go go tlhomolola ka mabaka a a bonwang ke morafe le ene kgosi a bona lefapela ga gago yaanong puso e ya rona e e tshunya-tshunya merero nko mo mererong ya rona ya bakgatlha mme re bone gore e tsaya e tsaya saete e tsaya saete e e leng gore ga re itse gore ba ungwelwa bjang mme re lemoga gore go na le sengwe se ba se ungwelang se se bitswang pipa molong yaanong ne re kopa gore puso tlogela dilo tse di etsang puso ka gore la bofelo ka moso o tla bo se puso so seo se dirang o itse gore wena o intsha mo pusong tsa sekai mo mafatsheng a mabapi la Aforika Borwa ba ba irang dilo ba nne ba ira dilo tse ba sa batle go utlwelela ope ka tseno ba tswile ba emetse fale ka baka la mekgwa ya bona ya go kgokgontsha dikgosi kgosi kgafela-kgafela ke kgosi ya rona ebile ga se ya ntetefong nyalala ga se kgosi ebile ga e kitla e nna kgosi ya bakgatlha o lora toro fela e se yone jaanong wena nkgonne nnyalala nka se go bitse ka re kgosi ka gore na kgosi ya me tlogela mokgwa o ka gore ke lemoga gore le badimo ba gago ba go ngadile ga ba sa tlho ba itse gore o ngwana ga bone re ya fo mogwase re re re bula di-case di-case ga di tsewe sentle ga di tsewe tsia di a dismissiwa di a tsholwa ka baka la gore la itse gore wena nyala la o dirang ka tšhelete ya bakgatlha bana ba bakgatlha ba lapile ba dimpa di ditshetlhanyana banna ba mafa ba ba ba e seng ba lefatshe le dimpa tsa bona di feta tse tsa ka dikwa ba di ngwaela kwa ka gore ba ba ungwelwa ke tšhelete ya lefatshe le la bakgatlha rona re bolwa ke tlala re ramono o paletswe re kgokgontshitswe ke terre tilimane ge re tsena sekolo a palelwa ke go re isa sekolong sa go rupa ya ka isitse bana ba gagwe a re isa ko masimong ka june ro tlhagola ko masimong a re kgokgontsha yalo ga tla nyalala nyalala a re kgokgontsha o ruga tšhelete ya rona ya morafe dithuto tsa moga le ditsala tsa gago yaanong ga tla ra mono yaanong re lapile lona puso le tshwanetse le utlwelele kgosigolo le utlwelele le bakgatlha eo ga re e negotiate le lona commissioner balo er um lefoko la bofelo ke la kgosi kgolo kgafela kgafela ge ke gola ke rutile ka gore ke itse bo kgamanyane bo lentswe kgosi lentswe bo kgosi molefi bo kgosi lentswe a bobedi bo tshire wa tsalang kgosi kgafela kgafela ba bangwe ba ke ba ntshwarelele fo ntebelele morafe ka foo ga se kgosi yaanong puso a ke o ko o lebelele pila tiro e o e dirang gore a na ka 209 2029 eh, a o nagana gore o sentse o tla busa lefatshe le wena anc you will never do it again ka ona mokgwao iswae ke le referela gore lebelelang mafatshe a mangwe le diporesidente tse dingwe tse nne di kgokgontsha dikgosi ko mafatshe a rona gore batho ba ba tlhanogetse bjang monna a kere sete dile four mara e ntse e le a ruling party what a shame lona le ela ko gore le o kry-a zero zero watch your step anc re ne re swela ke rwele disedi mabadi a diseikwi mo nna mone ke lwela anc batho gone bjaanong ga ke e batle le go e bona fa e gatileng anc ka mokgwa wa yona retologa lona anc mme ga bo ke bone gore le ka retologa ka baka la khumo ya lefatshe la rona e le e jang le rwala dikgetsekgetse tsa tšhelete ya rona le di fiwa ke motho a le mongwe fela yaanong a ke le fetogeng lona anc re lela ka lona thata gone baanong go na le banna fo lekgotleng fa ba ba re ntshitseng ba romela bashimanyana mo lekgotleng rona lekgotla le le mo molaong ba re ntsha mo lekgotleng mo le ka dithipa o mo a mpitsa reipara moshimanyana fale ba re ntsha ra ro tsenya case kwa ba re latlhela ko kgolo ka fa le bona batho ba ba re ntshitseng ba rometseng bashimana bano ge tšhelete ya ditene e ntshiwa ya motse o e ntshiwa ya ditirelo ge go phatlhalelwa ba e shera ba re kamena ka wena kamena ka wena kamena ka wena ba shera tšheletena ya morafe jaanong ga di tsora ke sone se puso e se batlang seo go na le mme ke ngwetsi ba re ke mmamarema ga ke itse re ka re o le ngwetsi wa tlo o busa nna segobe o le ngwetsi o nyetse o tlhaga ko tlhakong o bo o ya ko ko motlhabatse shame ga o tlhabile ke kgala gore o ka busa nna segobe o ka se kgone le ge nka swa you will never o ka se kgone mamareko o lebale felela foo um dumelang bakgatlha leina la ka ke nna rapula mo tsatsing um ke golala mo lefatsheng le la san fantene le lefatshe la bakgatlha um ke ile ka ka nna mo tlase ga rre maname e leng rre kgosana ya motse wa san fantene a beilwe ke rre rre ramono mo dijareng tse di fetileng ga ke tshware pila bakgatlha so ke leng mo tlase ga rre maname re rile re ntse re le ka mo teng ga lekgotlha nna re maketse re setse re tsenelelwa ke batho ka mo teng ga lekgotlha ba re botsa gore bona ba lapisitse ko go bulldosiwa ge sentse le re ra ba tlhalosetsa gore kante le bulldosiwa ka mofuta mang ba re bona le dikgang tse ebile ga ba sa di batla mo e leng gore mo dimo ga moo re kgokgontshiwa yalo ba ile ba tswa bona ka bo bona ba tsamaya ba ile o bula case ya gore rona re ba kidnapile lekgotla ba ile ba tla mme fela ga ba ke ba tsala le mongwe wa wa rona kampo wa bona um e le gore lebaka legolo rre kgosana maname o ile a a buisana le di-company bjalo go ka di itsise gore go na le bana ba ba sokolang mo motseng go na le eng ba e leng gore bana ba batla mebereko mo motseng so o ne a organizera di-company di-company di tle ko eno di tle di tlo iponna ka matlho before ba ka ntsha mebereko e rile ge rramaname a tshwanetse a kope dikey tsa holo gore a kgone go bitsa morafe morafe o ye ko holong a kgone go tlhalosetsa ka mokgontse a tsamaya ka teng mo di-companyng um go ile ga tswa lefoko mo mokhanselara ntate tuna sekowane e le mokhanselara a re ene golo dikhi tsa golwele ga a dife motho ka gobane golwele ke a gage o ipaakanyeditse so ke ka mo morafileng ga o tla o neng o tlile ga wa ke wa kry-a motho ko holong O- o kry-ile gore batho ba le ba shiftile ko holong ba ka mo lekgotlheng so ba ba tlileng morago e ne le bona ba ba re kgo- ba ba ba neng ba tlile gore kgokgontsha ba tla ko holong ba kry gore ko holong ga gona batho batho ba shiftile ba ko kae ba mo lekgotlheng la san fontain le leng ka mo tlase ga remaname e leng bbk san fontain ee so e rile go tseneng ga bona fa ba kry gore le meeting o nongwe bileditse mo golong mo le ka nne e se batho ba ba kalo batho ne ba tlo tla mo ko moragong se ne golo e bolo so le bona ga ba tlo tsena ba kile gore no meeting o nongwe tshwerwe o sentse o fetile so le gona gape ga ba ke ba kry-a ga ba ke ba kry-a batho mo mo lekgotlheng so ka bona selo se be nna sekgopi mo bona e rile ga re tlo tsena um re tlo tshwara re tlile lekgotlheng ka labobedi ka nne re tshwara lekgotlha labobedi le la boraro letsatsi le la labobedi le e bakgatlha ke letsatsi le ne re ithuna dinta ka lona rona ba lekgotlha letsatsi la la boraro ke letsatsi le ne re go thusa batho bjalo ka diphorufu tse di fo molaong tse di fo tlase ga kgotse kgolo kgafela-kgafela le di-stand carte bjalo wa le tse dintsintsi bjalo um e rile ka labobedi ga banna ba ba fitlha ba re sentse ne re re ithuna dinta banna ba ke ge ba tsena ba re kgokgontsha ba re bona ba lapisitse ko go bulldoziwa he ga go sana kgwa gona kgosana mo sanfantene um go ne go na le dinepe ka mo teng ga ofisere e, e, e, e, ka mo teng ga lekgotlha go ne go ne le dinepe tse nka re tsa ntate ramono ntate kgafela kgafela le senepe sa rre maname di ne di kgwageditswa mo lebotaneng ba ile ba di pagolola mo lebotaneng dinepe tsele ba di tlhatlaganya fatshe um ge re ba botsa gore kante go etsagala eng ga ba batle go utlwa sepe mo e leng gore ba re kgatlhameditse mo e leng gore felitse re emetse lekgotla ko ntle ba re tsula le ka mo teng ga jarata ya lekgotla right ya nna gore bjaanong ka re bona ba re buletse case re emetse gore re ata re tlo tshwariwa um rre maname a tsamaile o bula case ko mogwase ya gore re fiseditswe dipampiri tsa morafe so re maname go tsena ga gagwe ko mogwase ya nno re case ya gage e felela fela mo moweng ga e boliwe go tswa fitlha le mo nakong ya gana bjanong so bakgatlha ke bua yana ka pelo botlhoko ka gobane re na le bana mo gae mo ga ba bereke Ga go na ditiro mo gae mona. Kgotsikgolo o ile a kwala lekwalo a kwalela Premier gore Premier ke kopa gore o tseyaganye mo dilong tse tsa sekgatlha bjalo o tlo tlo thusa. So Premier ga iseng ka be a arabe. Go na le ntate mongwe o le ntate mongwe o arabileng wa leng kgakala thata le dilo tse tsa tsa sekgatlha tse. So ntate o ke ene o re utlwisitseng botlhoko ka re ge ne a file ntate Premier chance ya gore a arabe. ka mokgwa lekwalo le ne le le ka teng gore premier o tshwanetse ke gore a ntshe di-certificate tsa dikgosana gore dikgosana e tle di kgone go rana mo metseng bjalo yaka ge metse e melemeng e na le dikgosana tse e leng gore ga senke ebe di-kry di-certificate ba emetse di-certificate go tsweng ko pusong so ile ge e tshwanetse premier arabe go arabile ene ntate o so ke ntho e tona e leng gore ya re tshwenya gore goreng o bereka mmereko ona e bo o tlogela o emelela mmereko o mongwe ka re ga e ke utlwala ka ga ntate le ntate le go na le position e leng gore wa e bereka mo pusong e, e, e kgakala thata dilo tse tsa tsa metse le dikgotsi le dikgosana bjalo so ke ne ke kopore ntate wa paletsweng wa o neng a araba a arabela premier a nko a latelele molaole wa baloi commission gongwe o tla kry-a sengwe fa ona se se ka mo fang lesedi
um dumelang bakgatlha nna ke mabula mo motseng wa san fantain ka mo tlase ga kgosana maname ke bua mabapi le masimo a rona a ko bagabiki le thorbolto a bakgatlha ba ne ba lema mo go ona e rile ka lengwe la malatsi re maname a bitsa morafe kgorokgoro morafe gore o tle kwa kgotlheng a tlo ba itsise ka masimo a a tsewang ke nnete morafe o ile wa tla wa iphutha wa tla ka makatlanamane wa tla kwa lekgotleng gore o tlo itseela ka tsebe Mme e rile ga ba fitlha a fitlha ba fa mafoko gore go na le batho ka mo masimong ka mo ba ba sekileng ba tsaya dikgato tsa gore ba itse gore masimo a ke a bo mang ba kgone go ba go kopana le bona ba nne fatshe ba rulaganye ka ga masimo wa batho ba na ba itiretse ka go rata ga bona ba ile ba tsaya fela ba tsena ko masimong ba fitlha ba epa ba batla se e leng gore ba se batla ko masimong se ba batlang gore ba ka se dirisa. Ke nnete rre Marema o tsere matsapa a re bitsa a ba ntsha dikoloi gore wa iponna ka matlho ko masimong mme rile a re fitlha kwa re fitlhetse e le nnete e le gore go borilwe go tserwe disampole mo masimong Selo seo se ile sa re utlwisa botlhoko yaka ga kile batho ba ne ba seka batla mo go rona gore ba tetle ba utlwe maikutlo a rona ka gore nne e le rona re lebang masimo ao yaanong mo re lebeletseng gore rre moname o tla re tshedisa molatswana go ile ga tla batho ba e leng gore ba kgatlhanong le ene ba fitlha ba fitlha ba ba ba ba mo lwantsha gore be re tswele mo mokgotlheng go tsene bona ka gore bona ba bone gore ba botoka go phala rona mme e le gore re maname ke kgosana e e beilweng semmuso ke kgosi ramono o nang le kitso e e tletseng gore gore maname a be o bogosana bjana ke ene motho o nang le dithata o e le gore o dira sengwe le sengwe se e leng gore bakgatlha ba se rata le rona ne re tshepetse thata mo go ene ka gore ne re bona lesedi ka rre maname re bona tse ntle tse ne a di direla batho ba Ga nkabe e le yanong sentse a le teng, nkebe setse re le kgakala ka ntlha ya gore ba bantsi ba nne ba na le nnete e nne ba bona, mme yanong ba nne ba mo tšela mona ba bile ba mo sutisa gore ba kgone go ba senyeletse morafe ona o eteletsweng ke rre Moname pele. Yanong le gone yanong ba makala gore go tla yang yanong morafe o a makala gore ke eng yanong go sena tswelopele ka gore motho o ne re bona lesedi ka ene ga a sa tlhola a le teng mo setilong. yaanong kante o teng ene o sentse a ithulaganya yaka ga a itse gore o tlhomile semmuso mme ebile ga go ope o na le dithata tsa gore a ka mo tseela maemo a a filweng ke kgotsekgolo yaanong re fano ba gaetsho ka selelo se se tona sa gore a re lweleng ditsa rona tete re kgone go itse gore Sa gago, ga o se lwela, ga go na motho ope o tshwanetseng a se go tseye. Jaaka lefatshe le le tserweng la rona ke CPA le file batho ditsha, lefatshe la segosi le tserwe ka dikgoka mo bathong ba itiretse ka go rata ga bone. Jaanong selo se bagaetsho se re utlwisa botlhoko ka gore o ka re ga re na maitemogelo. Le batswakwa ba tletse mo ba filwe ditene, ga re itse gore ba filwe ke CPA ditene ka mokgwa mang. yaanong re alela re le bakgatlhe gore a re kopaneng re lweleng di tsa rona bagaetsho re kgone gore re sutise dilo tse tse di re emeng fa pele tse batho ba ba sa itseng gore dilo tse di tswa kaetse ba ba di tsaya fela ba di fa batho ba tsaya ditšhelete mo bathong ba ikhomisa ka ditšhelete tsa sekgatlha yaanong re alela bagaetsho gore re kopa thuso gore re re lweng e se ka ya ba ope a o tla a a tla a tlo re tseela dilo tsa rona ntse re lebeletse re ntse fela re phuthile matsogo re tshwanetse re lwe re bontsheng gore bagaetso dilo tse re a di rata di re tswela mosola le bana ba rona ba tlo ungwela mo go tsone go tshwana le morafo o re nnang le one fa wa batlokwa batho bana bagaetsho bana ga ba na tirisano mmogo le rona re le bakgatlha ba ke matsela thoko yaanong ga re batle gore batho ba ba tshwanang le bana re ba tlogele fela re tshwanetse re ba tlogela ka lefoko gore ba itse gore ba a latlhega ba mo lefatsheng la sekgatlha mo ba tshwanetseng gore ba kopane le bakgatlha ba nne le bakgatlha ba nne seopo sengwe le bakgatlha re kgone go tswela ko pele jaanong ba tswela ko thoko le batho ba e leng gore ga se batho ba nnete ke batho ba e leng gore ba ba ke ba senyeletsi ba le ba sekgatlha jaanong re kopa gore bagaetsho E re ga le ntse le ntse le itse gore go fa e se ka re ka bosigo ga dilo di menoga e be le bona e le gore yanong o ka re ba kgatlhega ba le tseye pila ka gore ga le batle go nnete e leng teng le batla gore lona le sele tsela e e seng yone morago ka gore le lebeletse batho ba e seng bona bo nyalala ba nne e le dikgosi bogologolong tse gone yaanong e sa tlhole e le kgosi e e sa tlhole e na le setifikeiti setifikeiti sa go se tserwe ke motho fela o tshwana le nna le wena yaanong lekgatlho ko go kore ga ntse le ya ko ene a le tsietsa ka mafoko a gore a le ra re nna ke nna kgosi se ka la utlwelela ope tsaya mafoko mo go nna re a itse gore dilo tso tsotlhe di mo tolamong Disetifikeiti di tserwe mo dikgosing tse e seng tsa nnete, Kgosi Ramono le Kgosi Inyalala ga e sa tlhole le dikgosi ka gore ga bana thata epe mo go buseng sekgatlha sa sa bakgatlha ba kgafela. Jaanong ne re ba gaetsho a re neng re ipopeng seopa sengwe ba ba batlang nnete e tlang Ramanaba o teng. le kgona gore le tlete le nne le ene fatshe le ikutlwela ka tsebe le utlwe mafoko a a buang ka gore sengwe le sengwe se a se buang bagaetso ke selo se e leng gore se fa tlhaloganyo le ga e le gore motho o botlhale utlwa o kgone go utlwa gore fa gona fa ke bona lesedi le e le gore ka moso le ka tsoga le mphidisa nna le banake yaanong bagaetso e tla re lweleng tse e leng tsa rona masimo siala a sekgatlha a tsewa ntse le lebile ga le batle gore le goge le remoname and-e remoname o kana o ile a re bontsha gore bagaetsho ga le ka seka la tla la nthusa go lwantwa e dilo tsena di tlo tsewa mo matsogong a lone ntse le di lebetse ano a re bagaetsho ne ke kopa gore nke le tleng ka makatlanamane re thuse re remoname ka ntwa e a e lwang ena a seka e lwang nosi ka gore le ene la bofelo a ka ba a nyema moko yaanong ga re le teng re mo thusa le ene o tlo tia moko a re fenyetsa ntwa ena re kgone go ungwelwa bana ba rona ba kgone go bona mebereko bana ba rona ba nna le bokamoso bo bontle ba kgatlha ke a dumedisa nna ke daniel segobi ke na le dingwaga di le ditshwere seventy one years ke phela ke le mo lefatsheng le le bakatlana mme yaanong so se se mmakatsang ke se sengwana kore ke gola ntse ke kutlwa gothe bakgatlha ba kgafela bakgatlha ba kgafela mme yaanong nna yanong ke makatso ka gore ga re ya kwa moruleng kwa ne re batla mesebetsi ro gatisa ditempeko ditempetsa ga di re kgosing yana la pila di a re kgosi kgafela ka fela yaanong ke ne ke ipotsopotso gore yaanong ko wene o tswa ka ene o tswa ka ene yaanong ka gore le setempe se sa bua gore no setempe se bane sa re kgosi ka fela ka fela mo maro yaanong gate kgosi ke ene nyana yaanong a nne kere a ka iketle pele rona ga riana dikobo tse di le mo loring yaanong re a phuthaphutha a ka iketla a latlhele tsoulo ka gore se ile le se ile tsotlhe tse a na a di tshwere yanong di tswile mo matsogong a gago yanong ga sa tlhatswere o tshwerele mapukano yanong monyane e fofile se sengwe gape se se relang ka sona ke kgosira moo kgosi ramono kgosi kgolo o mmeile gore a eteng le mokgatlabakgatlha ba go pele ge re re lebeletse gore kgosi ta re thusa mo masimong a rona ke ga bua lefoko la gore se ke ra itshare re tla ungwelwa mo masimong a rona ne ntse re le ko kae ka nako eo yanong ra batlago yanong ge re tsaya re lebela rabo nna sala ke e bone fela ka reno a se kgosi kgosi ga ya tshwanela go raya bana ba gago a bararue nka ba re rotloeleditse a re tlisa marapo le meberekong ke be bana ba kry-ile mebereko di-investors di tlile tsa ko boubasi kwa di batla go epa gona ko masimong a rona ka fa le ka mo boisia ka mo go tlile tse dingwe di ba tlo go epa mmaene ko tseng le ka mo go ya ko bophalane mo ba tlo epa mmaene ko bana ba mo motseng ba kry-e mmereko le dilo tse tsa di-drugs tsena tle tle di kgone go fokotsega ba bereke jaanong re thibelelwa ke re thibelelwa ke kgosi e go tseng ke yona kgosi nyalalae ke ena a tshibelang dilo tse tsotlhe tse mme o dirisanya le bangwe mo pusong ba e leng gore le bone ba mo thusa ka yone gore bana ba ba katla ba seke ba tswelela pele ba nne ba nne fela jalo ena a tswelela pele le batho ba gagwe le lesika la gagwe jaanong ke kgang e re utlwisa botlhoko thata-thata-thata-thata kgang eo yaanong mo se sebaka se re tlile re tlile ga re ka re yana ka ga re tlile yanong re mo molaong rona ga re bereke dilo tse di se mo molaong re ntshitswe fo lekgoteng fale basimane ba tshwere dithipa ba re bileditse basimane ba tshwere dithipa le dibanka ra tswa fale re siane o mongwe a ba itshega ka yone yone e ya gagwe banka e ya gagwe Ra tswa fale re ba tlogela go fitlha le yanong re ntse re tlile mo bona ga re ba tshwenye ka sepe ka gore yanong nna re bereka dilo tsa molao yanong ke ka moo yanong re reng nako e fitlhile yanong ya gore re tshwanetse gore re baakanye motseo tso tsotlhe tse di tliseng tlile mo motseng di baakanyeng di tsena di fiwa mašhankana ga sa tlhe bana ba motse ba na le fo ba ka beiwang tse di filwe mašhankana ba ntsha di bo di fifty thousand bo di sixty thousand ba tswa kwa le makula ba fiwa ditsene bana ba mo motseng ge ba batla setsene ga tse one thousand five hundred ga o sena yona ga tshenna o ntshe half half ga ba tswa ga le patala le riana ya sherwa tšhelete eo ga se ya morafe ke ya bona ke michael tsorema mo san fantene ke tsaletse mo san fantene mo botlhabatse ba batla maabane se ba re fa melao bana ba bona ba tla ba thibela diterene ka matlapa lumela dikampa tse di tletse metse e re sa itseng e sa itseng ke batho nna re tsene mo ka bomanameng dilo tse tlhetse nne rena dikgosana ne le bo ba tshwara pele tshwara foo kgosana ke e teng ba bo tshwane ba lefa kgosa re simolola bona ka monna ka menana Jalo monno o re bontshitse o bile a re bontsha le masimo a re bontsha metse otlhe mafoko a otlhe a tsa mo batho mo lena mo bagosing ba re a utlwa ka ntate jaanong ntate re a mo akgola re a mo rata mm, bakgatlha ke le dumedisang pele ne ke kopile go garela ko bofelelong kgang tse di ke di utlwileng tsena tsotlhe tse ke nnete bogolo re se go bontse tse mafoko ne ke batlo go kgalema puso ya rona ya anc jaaka go liwa gore e tsena tsena merero ya segosi e sa itse pila dilo tse ke mokgatlhanong e tona le monno o arabelang Premier. Lokwalo re se go ba phetse o bua ka ene ke lebale leina la bole bole ba re ke re ya no re bolo ne ke fokopa fela gore ene a itse gore ga re na nako a ge pila pila re na le nako ya premier ke tshwana le premier mo e leng gore how comes ene a fe bole tetla ya go tshameka because re expecta ene premier a e re ya ka di-premier a dirile go ntsha nyalala go tsenya ramono tifikate e le ka taelo ya kgafelekgafele wa bobedi go se ya rona nna ba gaetsho ke motsomane kana ke mo tlasa lekgotla la remaname ke rutile ke remaname dilo tse dintsi ne ke sa itse sep ka seka seka dilo tse tsa segosi tsa bogosana mmare gone anong ke le na le sedi la gore nka kgona go tshwaela kae le kae le ka kgang ya baloi commission ke ba dile le lona morago wa sanfanteng le kopa lo ibalela ge le ka bala la ithuto bala le ka se nne le mangang a gone motho ka lotsa so re maname o teng magaetso go sana sanfanteng ga ke itse gore ke mao tla ngangang ga a ngang a tle ka steve shady ga re bontshe sone ga re nna tlo se mbontshe ke tletle ke itse gore no re mana maase kgotsa ene premier re kopa gore di-steve shady tsa dikgosane tsa bbk di nne teng because di reme mo tseleng bagaetsho leto le le letona le mme ga le sokodise mo e le gore tshwanetse rona le robisa tlhogo robisa tlhogo ke batho ba ba sa tlhaloganyeng dikganana ba ba sa itseng sepe mara o bofelo re tlo fitlha ke tsholofela gore rre bone o o nkutlwile ga re tlo boelela gabedi premier ke sone wena o nkutlwile re go kopya ka maitseo as our premier gore o dire se kgosi thapela thapela wa bobedi a se kopang jaaka re itse le ene a re go nne yane go seke ga nna yane wena o printa fela certificate ga gona bothata jaanong ga re itse gore bothata la go tle e leng mare ka tsweetswee ke kopa gore dilo di siame um
ke batla go bua le bapedi ba ba agileng mo lefatsheng la rona ba bapedi ba ba re makatsa ga ba sa tlho ba itse gore ke kgosi o fentse wa ba amogetseng fa o e leng ene o nne le ene mongwe wa bogosi wa tlhomameng ba re ba batla go e, go nna le kgosi kako ba tlogetse bogosi ba bona ba lwa le kgosi kgarara kwa petersburg bona ba kgwale le ba mmatšhaka ba tlhaga ba uba le nagae ba kgatlha ka kutlwelo botlhoko ba ba fa gore ba nnefa ka tšeno ba siane le metlha ka phollele so se sa gore le nne le kgosana will come to an end i tell you se tlo fela le tlo itse gore le tshwanetse le busiwe ke bomang le gatile mo mogatleng ne sione le tla itse fa le thomileng teng re le biditse re re tlo bua le lona yaka batho ba nne re tsena le bona dikolo re gola le lona fa kgotleng le fetile la re maname kgosana maname a lebiditse a lefa tlotlo lefitile la la mo latlhelela matsogo yaanong le lebale ka bogosana bo le re boteng ka foo le itile ka go sala nyalala morago nyalala ga se kgosi ebile ga e kitla e nna kgosi le ge nka swa leng ka moso re beke e tlang mara ene le tlobe le re segobe o buile gore nyalala a se kgosi retologang nako sentse e le teng le retologeng le boele mo nnete e leng teng nnete e fa kgosi ya nnete kgosi kgafelakgafela ke yane kgosi ya nnete re na le kgosana maname a tla tla le thuse a le bontshe tsela ga te sedibeng go iwa ka tsela mara ka mogolo o na le e tshwereng ka teng le itatlhile le latlhegile nna ke makatswa ke gore go na le barutegi ba bantsi ka ko setlokong ka ko sepeding ka puo ba ka lebaka le gakololang go le bontsha tsela mara still ba le latlha bona barutegi bao ke be ke ipotsa potso ka bona barutegi ba ao sham retologang le tleng ko nneteng ke felela foo